Bungsawm pathumna Rozamin inleng a nei leh khawvel indopui pahnihna inmual a liam fel tawhin Mizoram chhunga sipai chitin phu mur mur thin pawh an fihlim duak tawh a. Mahse indohna chuan sum veiva ka ti tamin hmun tin kil tinah sumdawng kal vel an tam ta zawk a. Silchar leh Aizawl kar kawng pawh motor kal theia an laih tlang tawh avangin phaia kal tur tlawng dungah lawng lenga kal emaw Chittagong lama harsa taka kal emaw ngai tawh lovin Motor in silchar an pan zung zung thei ta a. Aizawl ngei pawhin nasa takin hma a sawn phah a. Mizo pa ngeiin mahni motor neiin in doh laia sipai motor hman hlui an lei chu Aizawl khaw chhungah an khalh khu vut vut tawh a ni. Chutia mihring veiva kan tam tak deuh avang chuan Roza mi han hnuthlawi leh hmel that thu pawh chuan a nulat lai ai mahin a deng thui zawk a. Chu bakah Sabut-a phuahfiamna leh Zahuat-a pa hla fiam chu Mikhual vei vakin an putdarh zau avangin Rozami chu hmuh an chak phah a. Chutih lai chuan Assam Regiment Jemadar nupui sun tawh fa pahnih nei Zatluanga chuan a thawm a lo hriatin, Eng ang pawhin hmeltha mah se, Nuthlawita chu a ni thlawi ve bawk chuan a zuam rilru bawk nen. A chawl lo chhuak chuan rim tumin an sipaina lama a hote zinga mi chawl ve bawk Hmingliana bel hnih chu hruaiin an zin ta ngat a. Roza mite khaw mipui lo ngaihsan theih dan ber tur tam tawk leh pawisa hman tur nen intoh delh takin an zin ta a. Khawlai dungah te chuan Zatluanga chuan a sipai thuam in belin Officer savun dar bak nen inṭam atin a leng vah vah a. Chuti anga inthuam an la hmuh zen zen lo avangin an hmu duh hle mai reng a. Annih lah chuan passing show cigarette an pak hmui rem rem mai si. Zanah ni se, Meensel thumtui thar chhiin Khawlaia bawngbaw te chu an en tho ur ur mai bawk nen, an ban veilam ban riakah West End Watch a sana an vai tle zeuh zeuh mai bawk a. An zing tho te chu ni chhuahsarah towel var bat a tawnzau in bat var tawk ha in vei ka sang parah toothbrush in an ha an nawt phuan siah siah mai bawk si. Nula tan chuan ngaihsan awm tak tur chu an ni. Mahse Rozami chuan an chet zia leh an lu zawh dan atang reng reng chuan a ngei sa tlat mai a. A ni zatluanga lah chuan Rozami hmel chu a hmuh tirh phat atangin an sawi ang ai daiin a hmu thain a rinkhum nasa mai thung a. Rozami te inah chuan kurtai a lei deuh reng a, a chang leh ara kan pui bawk. Nihna leh neih suma tih lungawi tumin tlawnsa lovin a tlawn a, a neih theih ngeiin beiseiin a haw dawn pawhin a thlalak leh kawr tur a peh a. Mahse Rozami lah chuan a haw ni la laiin a thlalak pek chu a rawh daih a, a kawr lei sak lah a nau a pe daih bawk a. Mahse, kar lova a palai hmel an rawn mawm zui nghal vat mai a ni. Chutia sipai officer inleng a neih takah chuan a pa chuan, Rozam, tuna i inleng hi chu nei ngei ngei rawh. Hetiang hi khawiah mai hmu leh tawh lo vang. Nanga kar a nuthlawi an duh phawt che chuan i nei tur a ni. Thu dang thu dang a ngai lo. I neih phawt chuan kan chhungkaw tan a chhen fakawm dawn e mai. Amah pathlawi ve bawk a lo niin a duatdan che pawh a thiam ang a. Nang lah chu i nep nasa mai si a, kan chhungkaw zahawmna tur hi dawn ve ta che, tiin neihah a tir a. Mahse, Rozami chuan, Hmanah khan ka hreh chung chung sipai bawk nei turin min tir liam tawh a, khami ṭum pawh khan kan chhungkaw tan la chhen fak awm dawna i hriat vang a ni a. Kan dinhmun ni ta chu heti hi a ni a, i hai lo va, tunah pawh sipai bawk nei turin min tir leh a. Mahse, ka pa, Ka hrilh dawt mai ang che, ka nei dawn lo. Sipai bawk a nih vang la a ni hek lo. Pasal neih ka duh hunah chuan i mi tirh ngai miah lovin ka duh chu ka sawi mai ang. Ka thlan sual leh ka re thei anga, ka thlan fuh leh ka nuam sa deuh anga a ni mai. Ka sawi fo tawh kha. Kei chuan hmangaihna kawng ka thlang a, ka duh ber nei thei lova hetia ka awm tak rau rauh a si chuan ka lungtlukna ang ka hmu zo ta lo a nih leh pasal lovin ka awm mai mai ang. Ka fanu te khan min dampui se chuan ka tulpui anga nu cha te hnena ka awmpui theih loh leh ka hmeihthaipui mai ang ka ti rilru thin a. Mahse min dampui tak lovah si chuan ka duh ang ka hmuh tak leh a tha. Ka hmu ta ngang lo a nih leh ka chan tawka khawrelah ka ngai hmak ang a ti tlat mai a. A pa chuan, I va han luh lul tak em? Chuti ringawt a awm chu mihring nunphung a ni lo. I hma khua kan ngaih vang a ni tih hre ta che. A tawpah i khawhar hian tu sawn emaw ila pawm anga, i hmelmawina a lo chuaiin tuman ko i ka ar an ti duh lo vang che, tiin a hma anga tirna ngam chiah tawh si lovin a tir ngar ngar a. Rozami lah chuan pawi ther te lo, Zatuanga ka nei avanga ka nawmsak dawn leh dawn loh min hrilh thei a zeng lah i ni lova, tlangkama ka hriat dan phei chuan a nupui sun tak thih dan pawhin sawi a kai deuh niin an sawi asin. Kei pawh in nei ve ta che ila, eng chauh nge ka an dawn kan sawi thei hleinem? tiin a hnial a. A pa chuan, Lehlamah mi nupui pawm lai nei te hi ilo ngai zawngin mi nu la ni tum ru reng te hi a ni lo maw? Kei tak ngial pawhin in chanchin hi ka hriat ruk danin khaw dangin la hawi hauh lo niin an sawi a ni. Chu avanga hmanah pawh ka hauh hrep tawh che kha. Mi pa chhuhsak ilo tum ru reng a nih ngat chuan ka huat ber a nia. Tuna chinah tu thik tur mah inkhawsa tawh hauh suh ang che, a ti a. A pa in a tirh nat ngam tawh loh avangin Rozami pawh in hlau bik tawh hek suh. Nei a tum loh thu chu tlang deuhin amah ngeiin thu a pawt chat hmiah a. A pa hnenah pawh, Mi neih luih tir tumin talhfiak nen mi khalh chhuah pawh tum mah la, ka thih phah thak mai ang. Awm khauh mekin tharumin min hruai lut ta pawh ni ula, Zatluanga kiangah hrim hrim chuan ka mu dawn lo reng reng, ka mu dawn lo hul hual a ti bawih bawih a. A pa chuan, I va han rap thlak tak em Rozam, a zah pawi zak lawm ni, chuti te ai tawng? A tih lahin ani chuan, Zak law, ka zak miah law. I thu ka awi avanga ka re theih zia la i hre reng. I thu awi hi zawng re theihna leh hreawmna khua ti sei tu lek ani. Thanseia min neih luih tir avang chiah khan a ni, tun thlenga hreawm reng renga ka la awm chu, a ti phiar phiar a. A pa chuan, Kan lo tirhsual tawh che avanga i retheih chu a lawm kan hriat a, i nawmna a nih beiseia kan tirh leh reng che ni. Hetia khaw har taka thiankawm tur pawh nei mumal lova i awm hi kan khawngaih che a. I thiante zawng zawng la inpuak leh kai an fawm tawh a. I kawm rual loh nula naupang te te zing an ang tarsen lo phar lo phar hi nuam i tih tawh loh tawp reng hi. Nula thian pawh nei lovin mi a laia phuk phak lo ber. Ruahtui tam thla an sawi ang mai a palei ber bur sabuta nen in inthual in inthual reng pawh hi a mawi hlei nem a tih lai chuan ka duh zawk. Tleirawl sa haw nui thler mai mai kawm ai chuan ani tlangvala zawnga tlangval hloh awm lo ber. Kalna lama pianga him taka min vengtu ka thu aw i si. Mawngzang si leh themthiam si hi kawmah na nana chuan ka duh daih zawk. Min lo ngai zawng ve teh reng pawh ni se, ka tawngkama a lungawina tawh ka hmuhin thian hlauh awm lo ber a ni, a ti leh e ti si a. Tichuan Zatluanga palai te chu hlawhchham in an ṭin leh ta a. Roza mina inleng a hnarhfithlak hnu lawk chuan a pa u chiah a fapa sipai ve bawk. A naupan laia a pa inser huan siam a duh avanga khawthlanga a peng thlak pui siam liana chu an khua ah a lo zin a. Hun rei tak Roza mite nen an inhmuh tawh loh avanga rawn tlawh chhuak tur a lo zin chu ni mah se, a mihriat chian tak za tluanga'n Roza mi a nei dawn tih thuthang a hriat avang a lo zin hmanhmawh chu a ni zawk mah a. A nei tak tak mai ang tih hlau a lo zin hmanhmawh mah ni se, an lo hnar fithla tih a hriatin a thaw huai a. Zatluanga chanchin chu a lo hre bulfuk viau mai lah tak a. A sawi dan chuan in lo neih tir mai ang tih ka hlau khawp a. Zatluanga hi kan khawbul hnai vai tak, khawte tak te a awm a ni a. Chhungkaw khawsa thei ang reng tak chu an ni na a. Mi in tivei leh chapo chhungkua, kutkem pawh nei deuha an sawi kum khua atanga sei lian a ni a. Kan khawsak theihna chhuangin kan khawnula hmeltha zai rem i neih tumin a vir a vir a. Palai pawh tum hnih lai chu a tir a ni awm nghe nghe e. Mahse an duh theih si loh avangin thah a tum ta a ni berang chu an ti. Zana a la kai lai chu chhuat awng atanga kah hlum tumin in hnuaiah silai nen a veh ta a. Phai chhuat te chu mau tak dap chhuat mai mai vek a ni a. Chu nula la kaiin a in leng te mai a zial sak lai takin in hnuaia thir ni awm takin thawm maw la khak ri a hre ta a. Mahse ngaihṭhat lohna chang a hre hlei lo va. Chutah silai a puak nghal dawt a, inchhung chu zen khu a zam nghal chuai a, Zairemi chu a che thawt a. Mahse a van nia siamin a la kai lai thuthluang dawrhkak malpui tang chhung lam thawi thih thawt chovin Mupui chuan a puan bih lai a kap tlang a. Rapui chung sang za thawi hek hlawkin ditip a verh chho siah a, a inlengte nen an buai nghal ta nuaih mai a. Chuti tehthuta thil thleng chu a nih avangin an buaiphil i hamhaih zovin a kaptu man duma inhnuai lam ngaihvenranna chang hria an awm lo va. An buaiphil i chhung chuan Zatluanga chu man phak lovin a lo insaseng fel hman tawh ni awmin an sawi a ti a. Rozami chuan, A kaptu chu Zatluanga a ni ngei tih engtin nge an hriat? a ti a. An hre tlai reng a ni. A silai ken kha mi silai a ni a. An veng a mi a haw. A kah hnuah a thi nge a dam tih hre lovin in hnuai atanga a tek chhuak ta chuan an veng a pan ding vang vang a. A silai haw chu a pe phawt a. An in pawh tlawh tawh lovin Aizawl a pan nghal a. Chu a silai haw na teh atang chuan za tluang a ngei a nih chu harsa lo takin an hre chhuak mai a. Mahse, a titu kalna lam awm an han chhui chian tak tak chu ni khaw rei deuh hnu a nih avangin Aizawl lama an um chhoh meuh chuan sipai a lo chang fel et tawh a. Chuti a lo nih tawh si chuan nula Zairemi pawh kap hlum ta em lo chu an ngawi ta mai mai a ni. A fimkhur tawk lovin silai ngul khan in hnuai thawm mawl kha krik tir kher lo phei se chuan a kap hlum der ang chu a ti a. Chumi an hriat phei chuan a palai te a ti beidawng chu inchhir lo rilru tak chung leh a pa nek pan hian. Ui, a rapthlak. Kan lo inrem ang tih ka hlau hnuhnawh leh zual a ti a. Ausiamliana chuan. Chu chu a lawm ka hlauh a, hei thleng thlenga ka lo kal ni. Ka lo hriat dan phei chuan zawl thu thlum diam tawh cheuhin an sawi a. A ni ka mi hriat chian mi ber kher a lo ni a. Kan khua a in hnaih chu thu dang. Keini aia rual u deuh hi a ni a. Sipaia ka luh ve kum sangkhat zakua sawmli pahnih kum tawp lam chuan a ni chuan bel khat a lo kai hman tawh a. Assam Regiment din tura Assam Rifles atanga Shillong a chhuk ho hnu hriat a lut ve a ni. Sipai atanga a chawl pawh an khua thleng ngam hek lo. Khawdangah a chawl a hmang tum ta thak a. A nupui sun tak pawh mi khua daih ami a lawm a nei. Mahse fa pahnih an nei hman. A thih danah tu ngaihmah a tha hleinem. Kut man chiah bawk si lo. Nanga thingtlang khawkel atang chuan eng han tih vak ngaihna awm bawk si lo. Kha pawh kha an ngawi bo ta mai mai a nih kha, a tih lai chuan Rozami chu a lo chet tlawk tlawk a. Rosa mipa chuan, Che ka che ka kan lo va ti sual teuh ngai vele. A hmel ka enin pa i tawmpui, a hminga officer ni bawk si ta chu. Rosa mi pawh kan tur deuh a. Mahse Rosa min a lo hawi lo em kher a, kan inti lui duh ta hlei lo a, a tih lai chuan Rosa mi chuan, A hmel khan kei chu min rap ru deuh tlat mai a. A hawi her reng reng kha ka ngainat zawng hmel a nih loh bakah A nupui ni tura kan indah chhin khan ka chim uai uai mai a, han nei zia hi ka ni lo reng reng, a ti a. Siamliana chuan ka pa sawi ang chuan a pum rual leh a hmel ah ringawt chuan thlan sual sam deuh tur chi mawle. Officer ni ve ur si, hmelchhe bawk si lo. Taksa inphut palian in zo thawk mai a ni a, duhna lamah chuan fel tak. Mahni hmasial a thiam avanga kum ruk leka Jemadar kai thei a ni reng a ni, a ti a. Roza mipa chuan kan hlawhchham tir ta chu a lawmawm chauh ni lovin palai tir meuh a an lo leng chu a vanrual thlak thung a nih chu. A nula neih tum te chunga a kut thlak dan atang tawhin keini tan pawh ngaihthatna chi a ni lo. Tunah hian a palai te chu an thleng thla fel zet chaw te maw chauh a ni ang a. Tun hma a a nula rim hlawhchham laka a chet duh dan enin Roza mi tan pawh a hlauh thawn awm a nih chu. Intisipai hotu, sorkar laka tlangtla inti bawk si ta chuan hria malek lovang kan tih theih tak loh chu. Chuvangin Rozami pawh a ranglamin i ute khaw lama tu khawhriat zau lovin in sa seng la, kan ngaihthat hunah kan rawn chah leh mai ang che, a ti ve hial a. Tichuan Rozamini fanute khaw lama inthiar fihlim ruk chu a tum ta a. Bungsawm palina, kan intawhna lam kawiah Dura chawngthu, Kapthruama leh a nupui chu thil eng emaw hlekah an inbat deuh fek fek reng ta mai a. Hmaichhana Rozami a liah hrep chungchanga erawh chuan zahawm takin a pan a zilh tawh avangin a thinrim hrik thlak ve kher chu a tawngnat lutuk a hlauh avangin a insum hram hram a. Mahse, rilru a riak awm ve ta reng si chu thil te tham teah pawh inngaihbelin inkhakna funga an hmang ta fo mai a. An nu pakhum lei zawl chu an hmang nuam dun vak ta lova. Tu khawhriatpui vak si lovin an rilruah kamtu ruk nei reng si. tilang teh chiam si lovin an nupa inkar chu a ṭhel ṭhuau ru riau mai a. Chutih lai chuan Thanchhuami lehkha rawn thawnin Rozamin inleng a neih thu leh an tih beidawn thu bakah a inleng pa chu pahuai sar zet mai. Tun hmaa a ngaihzawng pawh a neih thei loh avanga kah hlum a tum tih te an hriat chuan Rozami pawh a ran a ran a lo. Inventhâwn thila khaw danga dah bo an tum thu a rawn hrilna leh kha a hmu a. A zin bona lam tur erawh chu Thanhruami ngei pawh an hrilh loh avângin a hriat bîk loh thu a ziak bawk a. Chu lehkhaah chuan thudang ziak tel miah lovin lehkha them hran hian. Rozami kuthnu ngei thuttawi te, i lakah demawmin lo awm tawh mah ila, min la hmangaih ve duh reng a nih chuan. Chu i rilru ringawt pawh chu pasal lovin ka dar hlungpui ang, Rozami. Tih ringawt hi a thawn tel a, chu chuan kap thuam a rilru a khawih em em mai a, chuti khawp chuan a chungah a la inghat pum hlum a ni tih a hriat chuan a thaw hawk a, chuti fa kauh a min hmangaihtu chu dam chhungah a khawhar loh nan, Pathianin kan tan kawng a la buatsaih ang a ti rilru a. Hming dai lovi chu a nupui dik tak a nih si avangin a mitmei ven loh theih niin a hre si lo. Rozami a thik em em pawh chu a thiamawm a ti tho mai. A rilru tak phei chu hria se chuan pasala a pawm a pawm rual lo niin Kapthuama chuan a ngai ve tho mai. A mawi leh mawi lo thlu lova midang zinga a thik thu a an pui chiam thin erawh chu a thiam lohna ni chauhin a hria a. A rilru chhungril taka pakhat a hmangaihna leh pakhat a khawngaihna chu a indo mup mup ni berin a hria a. Chuvangin a rilru thlan daihtir deuh a duh avangin mahni chauh a zin khawthawn a tum ta a. An sumdawnna chhuan lama hmangin khawchheh velah puanthan kengin a zin chhuak ta ringawt a. Khawli khawnga a tlawh hnu chuan a tum loh lam taka her lutin khaw pakhat hi a va thleng a. Hmelhriat tumah a neih loh avangin thlen in zawngin kawtthler a suar tluan zak zak a. Veng hawlum laia in lian tak pakhat chu thlen in a tan dilin kawngka atang chuan, Mikhual min thleng thei ang em? an ti dek dek a. An nu ber ni awm tak hian, Thleng thei e, lo thleng rawh, lo thleng rawh, a ti sawk sawk a. Khum ai lamah chuan a in nghat ta thum thum a. A inngah fel hnua kawmchar thlang lama a thut fel chiah chuan an nula tui chawi lo haw chuan, Min chhuah hman in awm em? a rawn ti a. Kapthuama chuan, Awm e, tih leh thawh a rual a. A rawl atang chuan Rozami aw chu anga ti deuh na a. A ni a ni ang tih ngaihna erawh chu a hre lo. Tui chawi lah chu an tui um chhuah chhung chuan pawn lam hawiin kawngka lam hnuaiah a thu hniam leh daih si a. An inchhuah zawha an han inhmu phut mai chu. Rozami lawm lutuk chu a che vak ṭhelh a. Mahse a insum hman hram a, Kapthuama lah Rozami ang bawkin a bing chuk chuk a. Kapthuama chuan, Engti tih a heta awm teh tlat nge i nih a? a tih lai chuan, Ele nang pawh engti zia a lo kal ve ngawt nge i nih? a ti bawk a. Kapthuama chuan, Tual khatah ringawt chuan kan puanthan zawrh kan dah hnawng zo dawn a, a dehral dan ngaihtuahin ka zuar kual e ka ti, nang zawk chu, a ti a. Rozami chuan chuta a awm chhan chu a hre daih tawh tih hre rilru chungin nui sai hian. He inneitunu hi ka pa te una va upa ber ka ni fanu a ni a. Anmahni chhawmdawl pahin kan khua ka ning deuh tlat a. Zinah min sawm fo bawk nen. Zinna hun remchang a awm thei lo va. Zui tur remchang awm lai chu in ka kal ve lawm. Ni thum lai ka cham tawh. I lo kal hlauh chu a va tihzia em. Thiankawm tur mumal ka nei lova, ka khua a har rilruk nen, cham ve reng ang che aw, a ti bawrh bawrh a. Kapthuama chuan, Nangin i tihte chuan ni e. Mahse mi sum dawng kal lai cham ve reng ringawt chu. Tute emaw hian an lo hria anga min haw hle tur asin, a tih chuan Rozami chuan, A nupui mitmei a ven vang a ni tih chu hre mah se, amaha la lutin, Du leh Sabuta chuan lo thik ta mai mai che sela, ka thlem lungawi leh thei tho ang, tih pahin a nui hawk hawk a. Ani chuan, Tak tak a, naktuk erawh hi chu inzawrh hlek ka duh dawn avangin ka cham hram ang a, a remchan chuan la zawrh kual zel ka duh deuh a, a ti a. Chutia an tum loh taka an intawng phut mai chu lawm rilru em em mahse, mi mitmei bawk ve na ngaih avangin in hmelhriat chiang tak inkawmsa tleh ang chauh a lan an tum ve ve ru tlat a. Tlai vawk chawpek hun lai vel chuan Rozami vawk chawpe leh kap thuama puan than zuar chhuak tur chu kawt kaiah an ding dun a. Mi hriat hlau tak chungin kan inkar thil hi tu ngaihbel leh hriat theih hauh loh turin i thup hram hram ang aw. Chuti lo zawng kan thang a mawi lo pal ange, tiin an inhrilh ruh a. Tichuan, tlai mi khawi lo kal hawn hun awm velah chuan puan than zuarin kap thuama chuan kawt thler a suar tluan zak zak a. Zanriaheilai na u chuan. Zami, in lo inhre tawh thin a ni maw? tiin a zawt a. Rozami chuan, Hria ang chu a tlangval lai atang tawh a ka hriat mawle. Thuama te chu a hmel atang reng reng hian hai chi ni hek lo, tiin a nui har har a. A u chuan, Eng thuama nge? a ti a. Rozami chuan, E, kap thuama. Chuta tang chuan i hrethiam mai lawm ni, a tih takah chuan a u pawh chuan, A hming chauh na nana chu khawnge kan hai ang? Amah tak la hre ve hek lovi, In lo kha tih tak tawh kha mawle a ti a, a nui hawk hawk a. Kap Thuama pawh chuan, Kha ti tawh e, chang ta si hek lovi, nupui ka nei ve hmiah mai tiin in vei lo hmel takin a sawi sawt sawt a. Ani chuan, Fa engzat nge i nei tawh tiin an zawt dil chhut a. Kap Thuama chuan, Ka la nei lo, neih ve chu a hun tawh asin mawle, A tawp lamah tih ṭawk a awm dawn a ni ang e, a ti fiam thu a. Zanriaei kham chuan kap ṭhuam a chuan. Ka pi, tunge in khawn u la hmelṭha ber. Zan in chu ti tak hmel pu in kan rim teh ang. Nupui nei tawh ka nih erawh hi chu tu hnenah mah sawi hauh suh ang cheu aw, ti fiam luam chungin nula rim tur chuan a chhuak ta a. Zan leng len hunah chuan. Tlang dung khat nula hmelṭha lo zin ta chu tual chhung tlangval rosam i kawm tu chu an leng khat ṭai a. A ni kawm a lo nuam in a hmel in mi a lem tha bawk a, zan khuai in an nui ham ham reng a, kap thuam a leng ve erawh chu a lo haw leh thuai a. Rozami chuan, I va lo haw leh hma ve i tui meuh na nge a lo ti a, kap thuama chuan zan khata rei tak len zawng chu lo vah thleng in a nula hmel tha hming thang awm reng a, engah tehlul nge ka len rei phal ang ni a ti tawngkam tha ve mai a. Rozami chuan, Nanga nupui nei tawh thlamuang pheng. In nu i ngai i lo haw hma lek a nih kha tih pahin rap sira thing hak a pawt a, me tawh a tha sawt sawt a. Tlangval pakhat chuan. Kha kha a alh rel chuan kan haw ve tawh em ang chu maw a ti a. Rozami chuan. Haw lo ve, thing hak tan sa hi kan tuah zo vek ang chu. Naktuk khaw en a in haw law law ang a. Enge, naktuk a nizan ni leh mai tur kan ren viau ang a ti bawrh bawrh a. Rozami chuan. Thua mah vawiin la mi kal hah si a. Muti duh chuan kha ka siam diam tawh kha. Mahse la mu bik mai lovin kan inkawm rih ang chu mawle. Thenawmte pawhin sabeng an la rawn sem hleinem an ti fiam zui a. Kap thua mah chuan fiam thu bawk hian. Kawmchhak te chuan an rawn sem daih tawh kha. Zanriah hmeh kan hman kha a ni lawm ni? tiin Zanriah ah vawksa an lo hmeh tawh tak a. Kap thua mah chuan men ve chu chak rilru hle mahse. Mut mai chu mawi zawka a hriat avangin chhuak lem lo chungin mut zai a rel ta a, a puan sin tur chu an keu a, a sin tur pangde pah leh a phah pangde pah chuan ama puan ngei. Midang ni se a phal hauh loh tur ve ve chu Rozami chuan a mut nan a lo siam diam tih a hriatin a lawm rilru hle a. Rozami inlengte haw hnu thleng chuan ngawi rengin a mu meng ta reng a, chutia ngawi renga kap thuama a ngar mut lai. An inleng ti haw tawh hnu si chuan Rozami leh a u an thlenin nu chu tap chhakah an unau chauhin an titi a. He Rozami khawsakna nu hi Rozami pa te unau zinga upa ber hmeichhe fanu a ni a. A Tet laiin a nun a thihsan a, a pa lah chuan nupui dang a neih leh tak mai si avangin Tet te atanga pasal nei a ni a. Rozami ai chuan upa zawk hle mah se, Rozami nen chuan inchhangbung ang maiin an inkawm thiam a. Chutia an pahnih chauh a tak chhak a an ti ti sep sep chu kap thuama chuan a ngaithla reng a. Rozami chuan kap thuama nena an chanchin zawng zawng leh tuna a dinhmun hreawmzia te, zatluanga na rawn biak a nei a tum loh thu te leh kap thuama rinawmzia leh mihring rintlak a nihzia a sawi te leh ani nupui nei a nih tawh avanga an inbeisei tawh lohzia thlengin a hrilh vek a. Mahse, chunga thusawi zawng zawng chu a Laizawn nu laka a intih rinawm tumna mai mai a nih zawk zia chu chiang taka a hriat avangin, Kapthuama chu ngawi rengin a mut hmunah chuan a lo nui ru ver ver a. Rozami u lah chuan Rozami rinawm zia leh chuti khawpa hmeltha si, amah ngaizawnga herhtu an tam zia te chu a hriat sa a nih bakah, tu lakah mah sawi ser a kai ngai loh zia te a hriat vek tawh avangin, Rozami thusawi chu a ring tawk em em a. Roza mi leh kap thuama chu chu an intawhna lam kuaiah chuan ngun thluk taka inkawm a, an rilru hahna zawng zawng chiang taka inhrilh dun leh inthlahlel dun ngawih ngawih an nih an inhriat tawn kiau avangin Roza mi titi atang chuan ani pawh Roza mi nena inbeisei tawh miah loh anga a lan a, an rin tawk theihna turin thiam taka awm a tum rilru ta sauh sauh a, inthlahlel tawn miah loh anga awm der a, nikhat chauh cham tum anga lan a, mahse an inkawm theih dan ngaihtuah avanga Chhuanlam remchang tak siama chamuan theih dan tur ngaihtuah ruran chungin a mut hmunah chuan a lo inngaihtuah neuh neuh a. Tukṭhuan ei hma buh zing den lai chuan Kapṭhuama chuan a thil zawrh chu kawtthle ran thualpui leh zak zak a. Tukṭhuan ei kham chuan, Ka pi, ka puanthan zawrh lai hi ka zuar peih tawh lo e mai. Ka thang reiin kan nu pawh ka ngai ve tawh reng reng. In duh duh hi thlang teh u. Ka hlawk tawh tho tho in ka hria, in kawr khawp theuh ka hleh ang che u, a ti chu Rozami chuan a lo hrethiam kher mai. Nui sang chung hian Rozami chuan, Kei pawh min pe ve dawn lawm ni? Ka duh ve tho asin, a lo ti a. Kapthuama chuan, Ve zel a, nang mikhual ve ringawt chuan pek i phu ve hlei nem. Ka pek ve che kan nun a lo hriat vaih chuan, Nuthawi kawr i rawlru ka ti ang a, A na lam min chhawn tlat mai tur asin, ti a nui hawk hawk chungin mi danga pek ang thovin a kawr daih tur chu a hleh ve a. Rozami chuan, Min pe ve a aw. Innu hnenah ka va han sawi leh rua em? I ngam loh zia lah ka hre chiang si a. A na lam chhawnin a mut tauh san ngei ang che, ti a nui har har chungin a chhungte hmuh loh lamah awmze nei takin kap thuama chu a siai zauh a. Chumi ni chuan Kap Thruama chu a thil zawrh tur chhuan lamin a cham a. Rozami erawh chuan a u puan bula zawh loh chu vawngin a zawh sak hram a. Kap Thruama nen chuan in be em em lo, mahse rilru in hmu tak si. Mitmei leh tawngkam a ti lang miah si lova, in thlahlel ngawih ngawih chung siin chumi ni chu an vui liam a. Tlaiah chuan arpui thau zet mai. A puan than hralhna man aia a lak chu Kap Thruama chuan a rawn pawm hawng a. Zanriah hmehah a talh tir a. Hralh zawk tura an tih pawhin hralh a tum miah lo. Zanri ei laiin Rozami chuan, Thuama, naktuk chauh chu cham leh ta che. I puanthan pawh i la hralh zawh loh deuh hi, tiin tawngkam thain an sawm thu phung a. A thlen in pa pawh chuan, Ni e, kan inhre dawn chauh a i kal leh maiin, tun hnuah i lo kal leh pawhin in dang pan lovin kan in hi i rawn pan ziah dawn nia. Nangni ang sumdawng hi zawng in lava in la vah dawn hi, a lo ti ve chuar chuar a. An nu pawh chuan, Ni teh tak e, cham tak rawh. Mamawhna riau che kan nei ka hre chhuak. Puanthan zawrh tha hnim i ngai vak tawh lo bawk a, kan naute lah naktuk hi an chak chhuah tum ni a ni a, kei lah ka la mit chhum lovin ka dah rei ta lutuk a, ka la chhum tum ni a ni bawk si. Nang tlangval awm khauh thafuan ruh tur awm lai. Mahnia Zami nena kan thing se kang par hmuh kan beih huphurh si kha Zami nen hian va kit hlauh teh tak u. A remchang hlauh e. Kan kih thuai loh chuan min min kih khalh reu reu ange a lo ti ve chen a. Kapthuama chuan, Kan nu in a lo hre reu reu ange, a zinna lamah nuthlawi hmel tha zet nen an pahnih chauhin thing an phur dun tih a lo hrilh duh an awm vaih chuan a ling nasa mai tur asin, a ti bai bai a. Rozami chuan, Tiang hmiang, nang nupui nei ka phurhpui duh mahnak che chuan min sual dawn loh phawt chuan tumah ka hlau hleinem tak tak a. Thing pawh kan la phur dun zen zen lo a, nuthlawi leh pathlawi chu i inzui chhuak dun teh tak ang. Tih pahin kap thuama hmaah chuan chaw a khawrh tawn tawn a. Chaw ka khawrh loh che chuan i kuta zumin naktuk hian min haw san hlauh dah ang e, a ti a. Zan mut hmunah chuan cham leh chhan tur chhuan lam remchang dang dap lova a thlen in te ngeiin chama an chelh tak hlauh avangin kap thuama chu a lawm rilru hle a. Kap thuama chang lo ro zami hlei hlei chu a hlim a. Mahse, chung an hlimrukna leh an inkar boruak hmangaihna romi zam chiai reng chu mi aa lo ve ve tih takah an thup thiam hle a. Kual au taka a nupui nei an sawi ri chhen pahnih thin te, duhsak ve awm lo taka a puan than zawrh lai a hleh ve te pawh chu an inkara hmangaihna thuthlung nung reng zar hliah tu lek atana an ti a ni. A tu khawvar nghak hlel tak ve ve in chumi zan chuan an mu ta a.